Nan dam cio hna maw? Lungmali post in nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghni kul le li chiapa ni kul zinglei thongchimnak kan rak thok cang lai. Mai Ngun Ṭha Bor ka si. Matupi kahdohnak kong he pehtlai in CB nih an thanhmi kong ah CNF CNA nih thawngfiang a chim. Chinram thlanglei Matupi kahdohnak ah Chinland Council ralkap hna CNA CDF dangti phu nih sac ralhrang he i fonh in Rakhine ralkap AA le an kuttang Chin Brother phu tangti phu pawl an kahdoh hna tiin CB nih an thanhmi kong ah CNF CNA in Chimphuannak nawlngei Salai Ṭhat Ni nih July ni hleiriat ah thawngfiang a chim. CNA-CDF nih Matupi um sac ralhrang pawl kan kahdoh hna hlan ah Santarangmi thlai inn kan sin ah rak i fonh ding in sac ralhrang pawl cu kan chimh hmasa hna. Mah lio ah a karlak ah AA cu an lut an hriamnam chiah ding lawng in kan chimh hna nain kahdohnak ah ṭangṭi ding in kan chim hna lo. Santarangmi thlai in kan sinah i fonh ding lawng kan chimh hna. Mah hi cu kahdohnak kip ah zapi nih tuahmi a si tiah CNF CNA in chimphuannak nawlngei Salai Ṭhat Ni nih a chim. Matupi kahdohnak caan chungah Chin Langkhangsil ralkap hna CNA, CDF ṭangṭhi phu le sac ralhrang pawl pehtlaihnak an ngei i CNA nih ralkap phone talking machine cu drone in an rak thlak kong Chinland Council ralkap hna nih AA le an kuttang pawl lawng an kahdoh hna kong AA le an kuttang pawl cu hriamngan in kan in kahpiak hna lai tiah an nawl hna kong cu AA nih an tlaihmi sac ralhrang major pakhat an chimter i AA le a kuttang pawl nih video cu an thlah. Atu bantuk in sac ralhrang lei nih a chimmi cu kanmah le mah kar ah Forlak bia a chimmi zong a si kho. Khatlei nih hrokhrol in an chimtermi zong a si kho. Hramhram in an chimtermi si hram hna seh tiah CNF CNA in chimpuannak nawlngei Salai Ṭhatni nih Chingwell ah a chim. Mizoram in Palawa lei ah eidin tirawl phurhnak nawl an awnh ṭhan cang. Mizoram ramkulh Tlawngtlei pengkomh in Chinram Palawa Rakhine ramkulh lei ah eidin tirawl phurhnak nawl an on than cang tiah theih si. Thonghni kul le li July ni le rial zan thawk in CYLA nih Lawngtlai in hmundang ah eidin tirawl phur an on cang nain petrol le dasi phurtu cu pehzulh in an kham. Thil phur kong ah hin YLA branch kip nih Mahle Samsung in a chuak dingmi mawṭaw paoh cu an zohfelpi hna lai i YLA brand kip nih pehzulh in an sangcio chekhlatnak an tuah lai tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in Myanmar ram lei i thirphur duh ahcun zinglei suimilam panga in pariatter le zan suimilam pakua in hleikhatter ah phorh khawh a si i chun hrimhrim ah Myanmar ram lei ah thirphur a ngah lo. Caar na khiahmi chung i thil a phur lomi dawr ngei le kudawr ngei pawl cu YLA nih kharpiak an sial lai. Cu pinah thilri ṭhumhthlak tikah sangmi hna hnachiat lo ding le mawṭaw nunter in hnahnawhnak pek hrimhrim lo ding tiah Lawngtlai 3 YLA nih July ni hleikua ah an thanh. Chinram chungah Rakhine ralkap AA pawl nu paoh in an cawlcang i kahdohnak an tuah hnu in Mizoram ramkulh Lawngtlai pengkomh in Chinram, Palawa le Rakhine ramkulh lei pehtlaihnak chawlehnak lampi cu CYLA nih a luancia June ni kul le nili ni thawk in an rak khar hi a si. AA nih an tlaihmi hna Palawa peng tualchungmi pathum an thlah ṭhan hna. Chinram, Palawa peng Aubanri khuami pathum hna cu Rakhine ralkap AA nih an tlaih hna i ni sarih a rauh hnu July ni hleiriat zing ah an thah ṭhan hna tiah tualchungmi hna sinin theih a si. Tlaih a tongmi kum upa tualchungmi pathum hna cu Rakhine ralkap AA nih khuachung ah umnak nawl an pek hna lo ruangah an loṭhing thlam ah khua an sa i a luancia July ni hleikhat ah edin ṭihrawl an ngeih ti lo caah Palawa khua an luh lioah Rakhine ralkap AA nih an tlaih hna i Tungkehwah khua ah an hran hna tiah theih a si. Tlaih an ton hnu in an ni sarihnak ah an thlah ṭhan hna. Khoika ah khua an sak lai timi zong theih a si lo. Lo chungah maw khua an sak ṭhan lai, kum upa cangmi an si ruangah an ngandamnak kong zong ruahpiak chih an hau. Furpi lio a si bantukin Lohthlam i an um ding hi cu a si kho bak lo, tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Hihi ni an thlah ṭhanmi hna tualchungmi pathum cu Pu Aung Cia kum sawmruk le a nupi Pi Wei Cia kum sawm nga, Pi Paih Nuai kum sawm nga hna an si. Hihi ni Palawa peng a lak hnu in tualchungmi hleinganak tlawm lo an tlaih cang hna i an thlah rih hna lo, tiah tualchungmi hna sin in theih si. Matupi ralhrial hna eidin lei ah harsatnak an tong i zuaral in bawmhchanh an herh. Chinram thlanglei Matupi peng tualchungmi ralhrial hna cu eidin tirawl kong ah harsatnak an tong i zuaral in bawmhchanh an herh tiah theih a si. Ralhrialmi hna tualchungmi a tam deuh cu aa neihnak khuate hna ah an i dor hna i Matupi, Palawa lampi khuate ah ummi tualchungmi hna zong ral an hrial ṭhan hna caah eidin tirawl tam deuh in an herh tiah thawnglanghnak hrampi nih a chim. Matupi khuapi ralhrial hna cu battalion panga hmunram, Thangping khua le battalion pathum hmunram, Talui khua ah an zam deuh hna i Walampi, Kola, Walante le Lesing khua tualchungmi hna cu Khuakengkap ramlak ah umhmun khuar in khua an sak caah zawlral in bawmhchanh an herhmi a tam ngaingai tiah a chimchap. Tualchungmi ralhrialmi hna hi eidin thilpuan ah harsatnak an ngei. Atu lio cu zeihmanh an ngei ti lo. Eidin tirawl kong ngandamnak kong zongah an harsa ngaingai tiah ralhrialmi pakhat nih a chim. Matupi khuapi in ralhrialmi thonghnih leng cu aa neihnak khua hna ah an i dor i Walampi, Kola, Walante le Lesin khua hna ah aa dormi minung zariat lio caah zuaral in eidin ti rawl an herh tiah theih si. Singgu peng palik sakhan kahdohnak ah PDF nih SAC sawmnga tluk an tlaih hna. Mandalay ramthen Singgu peng Kongci palik sakhan cu Mandalay People Defense Force MDY PDF le Tangti phu nih an kah i Ralhrang lei Songwa tluk an tlaih hna kong Singhu peng mizapi ralkap Pakahpah nih July ni hleikua ah an thanh. Thonghni kul le li July ni hleiriatni za suimilam pariat hnu ah PDF tangti phu hna nih thongci palik sakhan cu luhhnawh in an kah tiah theih si. Kan tlaihmi hna SAC ralhrang lei cu biahalnak kan tuah hna lio a si. Kan tlaihmi hna lakah hil hliam a pumi zong an um caah kan thlawpbul hna tiah Singu peng Hakha in ṭuanvo ngeitu pakhat nih RFA ah a chim. Singu peng chung cu dohthlennak hriamtlai phu hna nih catuak sawmriat an humhak cang tiah a chim chap. Tengni ah hriamngan tlaknak in tualchungmi kul leng an nunnak a liam. Thonghi kul le li July ni hlei rial zanlei sang le July ni hlei kua zing ah Siangram kul chaklei Tengni khuapi ah hriamngan tla in puahkehnak a chuak i tualchungmi kulhnak tlawm lo nunnak a liam tiah tualchungmi hna sinin theih a si. Zanlei suimilam pali le panga tluk ah Tengni khuapi market pawngah hriamngan tla in puahkehnak a chuak i tualchungmi kul tluk an nunnak a liam tiah Tualchungmi pa pakhat nih a chim, market ah thil cawk dingin tualchungmi an tam bik lio caan a si caah hliamhma tuarmi zong an tam ngai tiah a chim chap. Thonghnih kul le li July ni hleikua delay suimilam pathum le sawmli nga tluk zongah lengni lei ah raltuknak vanlawng in bom an thlak ṭhan tiah A dang tualchungmi pakhat nih a chim ve. MNDA nih hmunram kauh in ukhruainak a kalpimi zong kan duh lo. DNLA nih ukhruainak a kalpimi zong kan duh lo. NASA kha ukhruainak zong kan duh lo. Zeibantuk hriamtlai hmanh kan herh hna lo. Tualchungmi hna nih kan tuar tuk tiah Voice of Myanmar ah a chim. Tingni khuapi cu 1027 operation a voikhatnak lio ah MNDAA ralkap pawl nih kahdoh in an rak lakmi a si i July thla chung lawng ah sac ralhrang nih voithumnak tlawm lo bomb a thlak cang tiah theih a si.

Dang Guerrilla Force in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thonghni kul le li July ni hleiriah zanlei suimilam pathum tluk ah Lutik peng chung Tikong khua khuabawi Ṭhunṭhun le a fapa cu an umnak inn ah dothlennak hriamtlai phu hna nih an luhhnawh hna i meithal in voiriat tiang an kah hna tiah theih a si. Katha a tongmi hna khuabawi ṭhunṭhun le a fapa nih Nutit hmaram chungah SS ralhrang luh dingah hramhram in mithar an khomsuat hna pinah lamdang um chungkhar a ngeimi hna sinin thlakhat ah tangka singkhat an kholh hna, tiah Young Guerrilla Force in ṭuanvo ngeitu pakhat nih cun a chim. Kahdohnak ah aa telmi hriamtlai phu hna cu Magwe Guerrilla Warfare (TDG Special Guerrilla Force) le Rangṭi phu hna kan si tiah a chim chap. Thailand ah phungning loin a lutmi Myanmar rammi thong sawmriat leng an tlaih hna. Thonghnih kul le li June thla ni nga in July ni hlei khat tiang ni sawmthum paruk chung lawngah Thailand ram ah phungning loin a lutmi Myanmar rammi thong sawmrial zakua hleithum an tlaih cang hna tiah The Nation nih a langhter. Niza le kut chungah Thailand ram ah phungning loin a lutmi rianṭuanmi singhra thongril zarrial sawmsarih panga an tlaih khih cang hna i cu chungah Myanmar rammi thong sawmriat leng an i tel tiah Thailand thonglaknak hrampi nih a chimh. Tlaih a tongmi hna lakah Myanmar rammi zali sawmsarih pathum, Lao rammi za le pakhat, Cambodia rammi sawmsarih pali le Vietnam rammi hleili hna cu dantat an si lai tiah a chimchap. Theihpinak zeihmanh ngei loin rianṭuantu hna cu Thailand tangka bathong nga in thongsawm nga tiang liamter an si lai. Cu pinah Thailand ram in ṭhawl an si lai i kumhnih chung Thailand ram ah rianṭuan a ngah lai lo tiah Thailand thawnglanghnak hrampi nih cun a chim. Rianṭuan ding in a sawmtu hna lutlai pawl cu rianṭuan minung pakhat caah Thailand tangka bat thonghra in singkhat tiang dantat an si lai. Nawlngai lomi cu kumkhat chung thongthlak an si lai i a herhning in tangka kan liamter chap hna lai tiah Ministry of Labour in ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Mepeng ah ICC nih nu pakhat an tlaihhrem hnuah an thah, tualchungmi sawmthum an tlaih hna i inn tam ngai an khangh. A luancia thonghni kul le li July ni sarih zing ah Pakhaku khuapi in Ṭuamma Pyosothi khua ah a lutmi ICC ralhrang pawl nih meng peng Oyin khua tualchungmi inn zawt saṭil meheh caw le eidin an fir i khuasaknak in Kulla khua an khanghpiak hna pinah kum sawmli tluk nu pakhat an tlaihhrem hnuah an thah i tualchungmi sawmthum an tlaih hna tiah theih a si. Tlaih a tongmi minung sawmthum hna cu Oyin khuami an si i an konglam theih khawhmi zeihmanh a um lo tiah Lai Guerrilla Force in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thonghni kul lal li July ni hleihnih le ni hleithum ah Myaing peng Ṭumma Pyusawṭhi khua cu Lai Gua Rila Force Myaing nih kg pakhat tluk a ritmi bomb paruk an thlakhnawh hna tiah theih a si. Cu hnu ah July ni hlei nga zinglei suimilam pasarih le chiotluk ah Ṭumma Pyusawṭhi khua chung um sac ralhrang le Pyusawṭhi pawl cu kg pakhat tluk a ritmi bomb pali an thlakhnawh ṭhan hna. Zanlei suimilam panga le cheu tluk ah Tayetkan Pyusawhṭi khua in Ṭawmah Pyusawhṭi khua ah ti rawlchanh ding in kal aa timmi sac ralhrang pawl cu dohthlennak hriamtlai phu hna nih kg pakhat a ritmi bom pathum an thlak hnawh ṭhan hna caah Pyusawhṭi pakhat a thi i a dang pathum nih hliamfak an tuar, tiah kahdohnak thawnglaaknak hrampi nih a chim. Singu peng Thongji sakhan kahdohnak ah ICC le Pyu Saw Hti Som li an tlaih hna. Thonghni kul lal li July ni hlei riat zanlei sang ah Singu peng Eyawadi tiva kam um Thongchi khua ICC ralhrang sakhan cu Mandali PDF le Tangti khua hna nih an kah i an lak khawh pin ah ICC ralhrang le pyusawh ṭhi sawm li an tlaih hna tiah theih a si. Yataya khua lei ah a zaammi pawl zong an um. Khongci sakhan cu tlamtling tein kan lak i ICC ralhrang le pyusawh ṭhi sawm li kan tlaih hna tiah Mandal le PDF in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Khongci khua sakhan hi pyusawh ṭhi le ICC ralhrang pawl umhmun khuarnak Iyawadi tiva pawng khua a si. A kiangkap um khuate hna ah sac ralhrang nih hriamngan an kah tawn caah tualchungmi nunnak liammi le hliamhma tuar an um lengmang tiah kahdohnak thawnglaaknak hrampi nih a chim. Thonghni kul le li July thla a zarhhnihnak thawk in Thongci khua sac ralhrang le Pyosohri sakhan cu Mandalay PDF le tangṭi phu hna nih an kah cangmi a si nain Ayawady tiva a ngan ruangah caan zeimawzat chung an rauh hi a si tiah a chim chap. sac ralhrang officer cheukhat le pyusawhti cheukhat cu tivawlei in an zah manh caah an dihlak sawm li an tlaih hna. Thonghnih kul le li July ni hlei sarih kahdohnak zongah Eyawady tiva lei ah zaam aa timmi sac ralhrang pasarih cu dothlennak hriamtlai phu hna nih an tlaih hna tiah Mandalay PDF nih an thanh. Moscow ah ISIS hriamngan ruangah tualchungmi hleikhat nunnak a liam. Mandalay ramthen Moscow peng ah ISIS kahmi hriamngan ruangah thonghnih kul le li July ni hleiriat nikhat chung lawngah tualchungmi hleikhat nunnak a liam i minung hlei sarih nih hliam an tuar tiah tualchungmi hna nih an chim. Nunnak liammi hna ruak cu anmah le chungkhat cio nih an lak hna i an vui hna. Phone line an phih caah Chiṭha bawmchantu phu hna zong nih an pehtlai kho hna lo tiah min langhter a duh lomi Mawkaw khuapi tualchungmi pakhat nih a chim. Mawkaw peng chung cheukhat ahcun phone line an phihpiak hna i fiber internet line cheukhat lawng a ngah caah mah nakin nunnak liammi le hliamhma tuarmi an tam deuh kho men tiah a chim chap. Saṭhia bawmchantu phu ṭuanvo ngeitu pakhat zong nih Moko khuapi si-inn ah saya sayamah te an tling ti lo i hliam a tuarmi hna cu a sawsawh in an thlopbul hna, duhpaoh in hriamngan an kahmi ruangah a himnak hmun pawl in an i ṭhial ve hna. Cucaah atu lio cu si-inn kawl zongah ahohmanh an um ti lo tiah a chim ve. Atu cu ICC ralhrang pawl nih khuapi luhchuahnak lam pawl an phikhar dih ruangah tualchungmi thong sawmthum leng an i hrem i eidin hruk-eih kong an harsa ngai, tiah Mokok khuapi tualchungmi hna nih an chim. Tuzin kan thawngchimnak cu mah vial in kan donghter rih lai. Lungmali post thazaang a kan petu nan dihlak cungah kan i lawm tuk.